Andriamatoa Haja Manjaka, miarahaba tompoko. Petrapetraha. Salama tompoko. Salama ry seha, mazoa toerana. Salama tompoko. Eny ary fa hiditra amin'ny votoatin-dresaka isika. Izaho no hianja no omeo ny soa. Euh, izaho kosa no hirindra. Aoka aloha, aoka aloha. Humm, eny tompoko. Andany andro amin'izay iza ve nareo? Fa raha ilay olona nazava no tonga dia miteny. Euh. Zay nanazava azy. Fa maninona nareo nanazava nefa resaka famatsiam-bola no resahana? Tsy azoko mihitsy. Satria. Satria izay roa vavy no nanomana azy. Ka tsy misy raharahiako na nanomana nareo na naninona e! Ny zavatra tokony ataonareo zao a dia mitondra zava-pisotro hosotroina eto. Dia mipetraka ery amin'ny sisiny ery, miandry hiantsoana anareo indray. Sady ny anjara andraikitry ny vehivavy koa anie tokony any an-tokantrano e! Aninona aty nareo? Sehatra ho an'ny lehilahy ny aty. Ataoko fa mazava angamba izay. Zafady tompoko. Tsy misy tsinga fa diniho kely hoe iza no tonga eto izao? Iza nanangana an'izao rehetrarehetra izao? Iza ny tompon'ity orinasa ity? Tsy lehilahy? Dia nareo vehivavy mba mahavita inona? Izahay lehilahy no tokony hifampiresaka eto. Mazava? Euh, aleo ary aloha izay hivoaka kely any ndaminazy vetivety e! Zay! Volasoa, ory kely ny soroka aloha. Eny tompoko. Fa maninona raha ovaina amin'ny fotoana hafa ilay fivoriana dia alamina tsara aloha e! Tsy mety fa tonga dia mijanona. Tsy misy mifanaraka amin'ny olodrano mihitsiny. Tsy hanaiky an'izany ny deba fa volana io e! Na Misaotra aloha fa mahita hevitra aho e! Allô Tale? Oui Anja efa andalana zao. Fa misy inona angaha? Ny olana aminay tsy misy fa ilay olona hiara hiasa no tsy mety eo henanay satria hoe vehivavy hono izay. Inona moa no hidirako amin'izany? Henoy tsara aho. Mila resena lahatra i Haja Manjaka hoe ny orinasantsika nisafidy tsara indrindra raha hanao famatsiam-bola. Dia ilaiko vitsy izay alohan'ny hatongavako any. Raha tsy izany tsika dia fahita. Mazava angamba izay. Allô? Dia ahoana izany ny atao le? Tsisy raha manjary mihitsy. Milamina aloha rangah nareo fa mahita hevitra ah. Izany hoe ao anatin'ny efa-bolana isika an! Izany hoe ao anaty efa-bolana isika dia. Ny vokatra no resahana eto. Efa manantena ny fiverenan'ny vokatra valopolo isan-jato. Manaraka izany sy ao anatin'izany moa dia. Ary ny fifanandrana amintsika. Izafy dia manao ahoana? Boky Sochaux? Est-ce fil koa nefa? Ie izay, boky Sochaux et fil. Ie, ireo ihany no manaraka antsika nefa ny fiodin'ny vokatra tsy mitovy amin'ny eny rehetra. Satria na ny qualité na ny na ny marika tiana ny antsika dia hisarika hatrany. Ny an'zareo ary tsinona ohatry ny mbola mijanona amin'ny teo aloha. Tsika dia fantatra loatra amin'ny zava-baovao vokarina ka. Ka mora ny hisarika amin'ny olona ny fanjifana ary mety hitombo ny mpanjifa. Ataoko fa azo idirana izany e! Ary azo antoka. An! Sady tsy misy atahorana. Bon! Vonona hanao famatsiana. Tena tsara ilay foto-kevitra ka! Inoako kosa angamba fa nilamina tsara izy tao e! Hitanareo fa rehefa lehilahy no mitondra azy e! Dia vetivety dia vita ny asa, sady mahavita zavatra tsara. Ary hafa mihitsy ny lehilahy eo amin'ny sehatra goavana. Sa tsy izany? Ary aiza ny talehanareo? Efa an-dalana izy ka. Teneno izy hoe haingana fa arakaraka ny anasoniavana ny kotra haingana no ampandeha ny asa mialoha. Eny ary Sa ahoana? Mandehana alaivo ny taratasintsika anaty fiara. Tale, vitanay ny asa. Efa henoko fa vaovao tsara izany ka. Ary aiza daholo ny ekipa? Andriamatoa Tale. Iza izany miketrika ny asa dia iza no mendrika ho menak'adoha? Izay mirahalahy, Andriamatoa Tale, miarahaba anao. Fa inona teto anareo? Mety azonao hoe tsy mora ny nandresy lahatra azy ireo fa vitana ihany nefa ny. F'inona no tianareo hatongavana? Nandresy lahatra azy ireo mpifaninana maro ka. Ka tapa-kevitra izy avy eo. Tsy marina kosa izany Tale a! Humm, zareo roa moa miala sady mikorontan-tsaina satria izay koa ilay vehivavy e! Fa inona mahazo anareo e? Zero vavy no nanao an'io. Yanja, efa haiko hoe niasa nareo fa izy roalahy no tena niketrika azy. Zay no nanao an'io. Nareo anie mety hoe raha i Andry no manao an'io dia rahampitso dia efa congé de maternité e! Mila olona eo foana afaka hanao ny asa. Inona no tianao tenenina? Koa tsy izany ny fiainana sy ny zavatra hisy e! Azafady Tale, miandry antsika ny mpamatsy. Inoako angamba fa tsy nisy inona nataontsika dia vita e! Zay mihitsy sisa fa fanontaniana farany hoe a. Ampy kosa angamba izay e! Ampy. Yanja sy Rindra, miangavy anareo aho mba hivoaka. Tokony hivoaka ve izay? Ianao, ianao, ianao, olona tsisy fo sady tsisy eritreritra. Satria izay vehivavy dia tsy nitsiniavinareo, dia eritreretinareo hanaraka izay baiko sy teninareo. Aoka zava hoe tsia a! Ampy kosa angamba izay e! Ary anay io tetikasa io, fa tsisy teo nareo raha tsy izay roa vavy. Ary ianao tsy miteny io, sa hitanao hoe mety izany? Iala kitsiny indrindra tompoko fa somary misy krizy kely izy ireo. Dia roa aiza re izany? Inona? Maninona? Olona tsy mahafehy tena ohatr'izao ve tazominareo? Tsy izao kosa nanimba ny endriky ny orinasa. Dera ho ahy. Sa ajanona izy ity? Yanja sy Rindra, tsy afaka ny hitazona anareo aho. Eny ary, misaotra indrindra. Yanja sy Rindra, miverena kely aloha. Misaotra anao Laza. Hitanao fa zay dia vita. Anisan'ny tena tsara kosa iny. Tsy azoko le resahanareo azafady. E no tsara fa azavaiko kely. Za no Volasoa Haja Manjaka, PDG an'ny Young Generation. Volasoa Haja Manjaka? D'iza zany le ty? Hum. Laza feno hery ve? Mpiara-miasa amiko akaiky indrindra sady mpanolotsaina manokana. Indraindray ary izy milatsaka an-tsehatra mihitsy mandray ny andraikitra rehetra, ary mendrika ao anisan'ilay talentina masiaka ireny. Izany hoe teatra fotsiny izany ireny? Azo lazaina. Izany hoe fitsapana. Mbola betsaka manko ny orinasa manao tsinontsinona vehivavy toy izany. Tsy anatrano, tsy natsiny, tsy ateampiasana, kanefa manana ny maha izy azy ny vehivavy malagasy tsirairay. Tsy ekeko ny fanambaniana vehivavy. Noho izany, tsy manaiky izany aho ao amin'ny orinasako. Indraindray dia mila jerena ny tany anatiny fa tsy ny tsary ivelany fotsiny. Noho izany, Andriamatoa Njakanirina, dia ho laviko ny hiara-hiasa aminao. Mba miangavy re Tompoko vao avy mividy fiara ho an'ilay vadiko aho. Andriamatoa Njaka a! Tsy hoe ho laviko fotsiny anie ny hiara-hiasa aminao dia izay e! Fa ho ataoko fantatry ny eto an-toerana hatrany ivelany koa ny haratsian'ny fitondran-tena ataonao amin'ny orinasa, indrindra manoloana ireo vehivavy izay miara-miasa aminao. Azafady Ramatoa Haja Manjaka, dia ahoana ny hitantanana an'ilay tetikasa? Hainao tsara hoe izaho no namolavolana azy? Ie, izay no namolavola azy sy nizara azy taminareo. Ary tsy avelanay amin'izao io fa ho raisinay ny andraikitra. Ok aloha. Ekeko hoe nomen'i Andry Atsirindry anareo ny fizarana azy aminay. Kanefa dia diso nareo milaza hoe anareo ilay tetikasa. Miala tsiny fa tsy misy toerana ho anareo amin'ny orinasako. Izany hoe mirary soa anareo telo za amin'ny fanavotana ny orinasanareo. Misaotra indrindra. Miomana ary nareo ho vavy. Tsy azoko! Hiomana amin inona? Tsy mety aminareo ve raha miahaka aminay nareo hanao ny ity tetikasa ity?